Previously on Rwendo the Journey.
Mkoma mwa juice ngoma cheso yabva nditi ah valokuti ndaona unofara zvekutamba zingeti kubhendi unosvikwanisa here zvekubhendi ndopandakadedzwa namkoma romeo chimboya kushow timbomuona kuti anoita sei antamba here kana ruri bofu ka rirawo ndiri pastage zvakare aiwa ifarika mdhara kwanopa solo pepe aiwa anonyazozoda kubhururuka chero chero eh, akaita kusa majusi eh, frango slomo aiwa ndikasvikowo palevhu iroro ndendiona kuti aiwa ndakukwikwidza manje tine oba muredu nyuwa ndatikabuditsa eh, rinonzi foni yababa yemhiripiri haa paoba mwiriri ini nangu favorite song yangu icarolina

inofira uchiwayo nyuchi makadini makadini zimbabwe zita rangu noitwa seneta wekwatichareva muimbi wemusambo wesungura ichitungamirira chikwata cheskylimt express Right. Ini ndakaberekwa munzvimbo yeNjanja mugore ra 1986 ndikakurira ikoko kunonzi kwaMushipe eh, kumazodza uko eh, ndakaita primary yangu ikoko eh, secondary yangu ikoko zvakare ndakazobvawo ndakuya kuno kuharare kuzopedzisa eh, secondary education yangu kuno asi nhau dzekuimba idzi ndakazitangawo ndichiri mudiki ndingati around 2000 and around 2000 yeah there about Chiro kakomana kechidiki ndakaitawo laki rekusangana nemukomana e, aiplayer magitari ekumushaya emagaloni aigadzirwa kumushaya komana wacho akauya bva afuga kumapiri pandachigara weni saka munhu aindibatisa batisawo zvakare munhu akakura ifariro zvesungura chistereko saka ndakapesa ndakutodii ndakutoteedzerawo vana masongs ekea maboys injera maboys eh, chikura saizvo asi ndakazozvisiya eh, ndikati ndava kumafom two fom three uko ndakanga ndichisina access kwazviri bcause ndakanga ndabva kunzvimbo kwandaigara kumusha kwachero saka ndakazoti 2015 eh, ndopana vasangana kumarodi chomdara eh, munhu aiuya kubasa kwangu kwandaishandira ndipota ndichiendawo kumagitari kwavo ikoko kusvikira one day ndazongovakumbira ndakati ah, ndine song yandiri kufunga kuti ndingagona kuimba vakati anondokwanisa kukubatsira play my instrument ndichikuguida tichinzwa kuti song yako ikuenda kupi zvekufamba sei eh, thats how i managed to come up with my first song inonzi taremerwa eh, handina kuireleasa asi vakabva vanditi ano wadini kungoita kudiriti album ini hazvina kunditorera time nekuti ndiri munhu aingo eh, kubva kudhara ndiri munhu aikwanisa kucreata mastories iterei kana chikoro ndaifarira kunyora macompose chins kana marondedzeraya saka ndingangoti munguva pfupi two weeks takanga takwanisa kutoresa album risati kwana eh, handina hangu pandainyora masongs ndinechingoarenja masongs angu musoro ndo matangira andakaitawo kuzopinda mumusic industry eh, like commercial that was 2015 But album racho takazoreleasa zvedu muna 2016 eh, muna January. Ndikandoomanapindira ndakaita mune zvekumanje izvi tikafambawo kusvikira nhasi tirimo so far ndina project yangu anokwanisa kuita iwo four emaalbums nemasingles angu anokwanisa kuita iwo three

So first project eh, yatakaita uh, uh, inonzi nguva yakwana uh, takaita 2015 but takazoiratisa 2016 iyo ine masongs amawanda 6 ndowataenda pa 2017 tikaita album redu ronzi uh, zvasiyana ranga rine i mean rine six songs zvakare eh, 2018 tikaita fulcrum eh, rine six songs zvakare 2019 tikaita rinonzi mhinduro yebasa eh, then 2021 ndopera kuzoita the vanguard then masingles edu tine 2020 nemwe yatakaita 2019 zvakare eh, ndo maproject atanawo so far iko zvino tiri kuweka on another project yatiri kutarisa kuti ingangobude gore ratiri kubata iro 2023 ya inini chakaita kuti ndimbe sungura ndinaona kuti nonga munomoziva kuti sungura e, muno muzimbabwe ndofunga ndo wandingati musambo e, waka unorepresenta zimbabwe tikatarisa history yemusic hongu vana chimurendo variko but sungura ndo musambo wanga wakati batei zvakanyanya ndo zvataakuwo tichinzwa isusu eh, kubva kwavakuru vedu vana mdara nicolas vana mdara macheso vana baba para saka ndo zvakangonipindawo izvozvo that's how i became uh, inspired kuti ndinge ndichijoinawo uh, eh, musambo wesongora Skylight Express eh, chikwata chati kurei eh, so far tiripo eh, vanhu vanokwana kuitawo 12 kubva kumadenzers maguitarist eh, drama mavocalist plus eh, management eh, and security as well eh, chikwata ichi ndingati kubva 2016 kusvika iko zvino izvi eh, chikwata chati chatazama kuti tinge tichimisa kusvikira izvozvi nokuziva zviri muminda dziri mukuti kana muchisimuka dzimwe nguva unogona kuchinja chinja vafana nechikwata che kana ringari bhora chairo eh, kana chikwata chacho nyanyasoti chamupremier league anofunga vanenge vachingochinja chinja vochi eh, vatambi kusvikira chanyazosimba saka tine vamwe vatakatanga kubata navo vamwe vaibvawo eh, vachiendawo kunotsvaka mafuro manyoro vamwewo ndo vaikundikana vanenge vada kune mamwe mareasonso Ah, tichiramba tichingoreplesa tichireplesa kusvika nhasi uno saka iko zvino izvi eh, ndine pamagitarist palead pane mukomana anonzi ye tatenda chasaya eh, pane mukomana anonzi eh, courage pareziva vanoita malead ivavo vachiita zvakare marevenue parevenue ipapo paina mukomana zitati eh, anonzi tafadzwa mutingwende vanomuti jaji then pabase pane mukomana anoitwa eh, eh, simon nyakatangura na lamek ndo makita tisati nawo sofa koita pamadrums pane mukomana anoitwa love more then itwe ma vocals pana inini senator tichareva eh, pa lead vocal then pa uh, backing vocal paina austin tichareva eh, then pa tina chanda zvakare chanda wedu anonzi zakaria soza eh, tozouyawo eh, kumadenzers kumadenzers kuna melo kuna Rafiki, kuna eh, Marara, koita eh, this other one eh, anonzi Kadiki. Those were four dancers vatinawo so far kuSkyland Express. Inini music yangu eh, handi handiiti zvekunyora music but ndinongo zvinongouyawo saizvezvi nditori panapa ndoona kukarira ndakutonzwa zvimwe zvinhu eh, kana ndichitora nyaya nemunhu ndokarira ndangopikawo one or two things ndakasangana eh, something else kana ingave accident kana kusangana nemunhu abirwa saka nemunhu ari kuitawo zvaari kuita ndongopikawo something from there then ndakutobatanidza ndichidi ndichienda ndichienda saka zvinhu zvoita zvekuti dzimwe nguva unoita kana kuti two months usina kana chaumbofunga musoro kusvika vanhu vokuti zvechingouya so vakuseni kusvika zuva rino vanhu vatoona ndatobatanidza kana two songs zvinoitika futi izvozvo That's how I came up with my my songs. Ini handiti zvekurota, eh, handiti zvekurota, but ndinotoimba zvinoitika muvanhu, zvinorarama vanhu, ndozvandinoimba inini. That's that's why ndichiona kuti masongs angu mamwe acho eh, they are they are too too too too eh, emotional or they are they are uh, too real. Something zviri zviri real zvinotorarama nevanhu, ndozvandinoimba inini. Yeah, uh, music industry so far according nemamiriro akaita Zimbabwe something chisina kureruka uh, but zvakaoma kudaro ndinofara kuti uh, tine tine something still have something chiri kuramba chichitipa hope yekuenda kumberi eh, chekutanga tanga chandinoti i have achieved eh, because of music ifan base fan base eh, chinhu chakakosha munyumbi fan base ndotora se yatingati ndo Uh, that's the target, uh, uh, the target, uh, targeted market. ndo vano mafanzi ndo vanotisapota ndo vanotenga music ndo vanouya kumashows saka ndinofara kuti chokwadi ndinawo mafanzi ari atori loyozvo todaro vanomira neni vanoramba vachindisimbisawo eh, kuti ndirambe ndiri mumugemu kusvika pari zvino izvi eh, eh, kozotiwo in terms of ma material things andingati ndakaachiva through music ndotendawo mamwe macompanies arimo vemuno muzimbabwe eh, vanomirawo neni pano nepapo eh, ndingati pamalonji sofa andaita pamalonji ndakazoita malonji matatu every lonji yandakaita eh, ndiri munhu ndiri makamani avo achinitsigirawo vachindipawo vachindipawo zvinhu zviri material ah, zvandisingagona hangu zodoma nemazita eh, kweitawo zvakare eh, takakwanisawo takukwanisa kubva patakatangira tava nokuti taisatokwanisana kuita vhidhiyo chaicha asi takakwanisa kuitawo mavisuals taita project yedu eh, toitawo mavideos edu eh, inove achievement yatinotogona oh, kutaura zvayo kuti eh, taakukwanisa kuitawo zvinoti nezvinoti eh, tarisire kuti zvinhu zvinotoendesa kumberi pamwesi yatinenge tichi Alright, uh, mashows taita akati akati wandei uh, asi pane mamwe mashows ekuti uno waka ukataura zvemashows akakufadza zvakanyanya unokasa kurangarira kuti ah, show yakati iya ya ndiri mashows andaita sofa namudara ali kumachese eh, hongu ndingati ese zvawo mashows andinoti akanaka uye ndinorangarira ah, ndichifara zvakanyanya asi pane show yatakaita pagrindo pa e, muna muna october yeah show iyoyo ndinoti its one of my best shows why because e, yes e, taisiita mashows zvedu ndichitanga kuridza paya ndapedzawo ndakazouya orowo chizopera asi that show ndakafarira zvinhu zvokuti ndakaenda pastage yaanga aleki ndarege eh, tistop eh, everything vakatanga kutaura nemafanzi eh, vachindiintrodusawo kuti uyu muimbi wandiri kufambawo naye ane zvaanodii zvaanokwanisa uye ati potentialwo yekuenda kumberi vakataura nemafanzi zvakanaka zvakanyanya zvenguva yakati rebei ndakazokwanisa futi kutoplayer along himself pastage ipapo

Usachemaka mwana we nyarara Yikaroziwa inofira uti wayo nyuti Alright eh pamaprojects andakaita masongs anofarira nakati wandei asi pana masongs ekuti uh, ah, aya kunzi kana pasina nguva Kunzi kana pasina maunzi chingodzidzira yo two masongs. Ah, ndine ndine masongs mamwe ekuti ah, ari ari ari ari too emotional. Andakaimba eh ano ano ano ane zvaanondirevera ini personally because kana tichiita music normally we do it for, for almost everyone. So at times we we we, we we, we, we, we take uh, ma, ma stories from our own real life mamwe unoimbawo zvinorelate to someone, to someone else saka ndine masongs ndine song inonzi inofira uchiwayo iyo song iyoyo ndikatopuwa kunzi ridzai one song ndingatoridze iyoyo then kana pakaitawo time ndogona ngo ridza inongoti three songs orit inofira uchiwayo Mirirai nguva navende masongs iwaya masong ekuti ndikapuhwa eh, mukana mushoma kunzi tiridzirewo ah, ndingatange newaya anondiita zvakanyanya then eh, pamaprojects angu ese andakaita eh, ini handina project yandisina kuisa simba rakawanda handina project yandaita ndichiti ndongotamba zvangu ndingovareva ese ndinotoisa maximum effort but ndakuzotarisa eh, basa ndapedza kuita basa rapinda muvanhu response yevanhu ndoinozondiudzawo kuti ah, ichi chinenge chakadzikira kudarika ichi chakatikwirei kudarika ichi saka ndinofungidzira kuti sofa eh, ndikanzi ndiarrange maprojects andakaita number one ndinogona kuti divine dati

ndo marongero andingaite so far izvozvi tiri kuitawo rimwe album randamboreva riya kumashure ah, ndiri kutarisira kuti rinofanira kuenda pamusoro pese song inonzi inofira kuchivayo iyi song yandakaimba eh, iri too personal eh, mareal life experience vamwe ndovanoti based on true story saka inondibata zvakanyanya zvazvinoita iri live ndezvekuti mukoma wangu dzimwe nguva uno eh, makaona ndakataura ndichiti upenyu hwenherera nherera dziri pakawanda unogona kutoita nherera inomubereki but the fact yekuti ah, haana chaanokwanisa kuita over maproblems akusangana nawo eh, we are more like eh, nherera eh, unogona kuti ndaitira kuti hauna kuudza anokwanisa kukubatsirawo kuti usolve maissues ako saka eh, vamwe kuti hano handitereri nekuti nini ndichinovaberekesa vaina mini kwandiri unogona kutoita munhu but usina munhu anokwanisa kukubatsira kuti usolve maissues ako munhu wekuti kana ukaomerwa unokwanisa kutaura nemunhu kuti ndaomerwa apa ndipapa then kwove une chekuita pazviri so eh, zvazvinoita ndekuti kazhinji kacho unogona kutokura in such a situation zvinhu zvakaoma usina kunotaurira zvinokunetsa usina anokubatsira kusolva maissues in life eh, but instead utori nevanhu vanenge vachi vanofanira kuti vachikutarisa vayo vachitoveyo vari kutoku vari kutoku vari kutokusuppressa then mwari manje zvanoita mukukura kwatinoita uku eh, zvishuwo zvevanhu pamusoro peupenyu hwedu hazvisi izvo zvatinorarama mwari vane maitiro avo tinorarama zvinhu zvakatotsanangura uh, kudhara namwari so at times eh, mwari anokokublessa zvisinei nekuti vavengi vako varipo vari kuzvifanira here kana vari kudii saka at time wava pastage dziri nani dziya dziya eh, unogona kuti vamwe vane mwoyo yakanaka you can just ignore everything then decided to even assist vamwe vakatokura vachikushungurudza chaivo chaivo but eh, muvengi manje haanoiti manje those guys vanotoenderera mberi uchitovabatsira the times zvichibatsira munhu uchifunga kuti ano ah, hapana uh, chakaipa kuti ndibatsire munhu even if uh, aine zvakaipa zvaaiitira mashure umwe munhu anotonga aitotsvaga e, e, every opportunity patime iyoyo futi kuti aone kuti akakuisire sei pasi saka unogona kushanda ilife ugounganidza zvaunonganidza kana zvimwe zvipo zvedu chaizvo zvakaberwa nazvo zvinoroyesa futi izvozvo unogona ku saka ndaitsanangura kuti zvinoita nyuchi ino inomhanya kwakasiyana siyana ichiunganidza kuti igadzire eh, uchi hwayo but uh, uh, look how merciless uh, we are as humans kuti unotoenda ipapo nemoto kuti unobatidza moto kuti upise kuti ukwanise kutora zvashandwa uh, nenyuchi yayi dzimwe nguva unoda kutotakura kana kutotema kana chiri chinhu chacho chese chiya utotakura kuenda chimba chacho kuenda nacho one so that's how merciless people are in life saka Eh, ndo zvandaita kutsanangura izvo kuti life eh, kune vanhu vakadaro vano vari heartless to that extent yeah, one, uh, my, my bad experiences andaita so far music industry yeah, aripo eh, regai ndigotaura nyaya yeflopi sandataura imwe ishu yakamboitika so Eh, tine maflopa atakamboita eh, koza kana muchitangawo basa kutai vanofunga kuti ah, ndinombotira udi budawo ndione kuti zvofamba sei so i remember one of eh, days takaronga magigi edu that was mvurwi and guruve so tanga tisina chatainacho to haya pa system haya mota inotakura pa haya kombi inotakura mberi members right tobva tabuda dzaravazoone friday vataenda guruve saka guruve kuya kuya it was a flop flop yekuti takaridzira vanhu vasingasviki anonga asingasviki 20 akataria

eh, plus food unoda kuti muripo 12 13 vanhu eh, zve2 days nomusango kune matozha mari yakatinake saka that was my west experience eh, yandakasangana nayo mumusiki industry mangori just before that was 20, 2019 yeah 2019 then pane imwe show yatakaita pa pacheguta ah, iyoyo ndakatozokuwara ndakato ndakatyokawe ndakadislocate infact eh, takaenda mushemushe tasvika pati ah, taridza ah, vakapinda zveshuwa so kuti maleya manje vanhu vakunakirwa vamiziki

Mararo wamunhu baba nemashurungu. Mararo wamunhu zvekuti ipa kumanje takazojamba from stage tichijamba nemahwindo ekuseri pese towira kuseri kwebuilding. Mafoni chichi instrument yese yakarohwa itsemuka tsemuka meme.

Sunza roko wangu ureso. Right, yeah, inini mu music industry yedu yatiri ndinoshuva kutoshanda nemuimbi wese ari mu industry eh, bigit zindanzo uh, ah, uh, eh, chimurenga uh, eh, sumbura iyoyo even rumba uh, inini ndoshuvira kushanda na anyone

Uh, of us as artists is special in his uh, own, own, own way. So we, we, we learn time yatinoshare mastages yatichidzidzao zvakawanda eh, kudzidza hakusi kuti ndofanira kunge ndakatogara ndichiona performance yemunhu but even if ndiri kubackstage i could hear kuti munhu ari ku how uh, someone is controlling the funds and the like we, we, we always learn from there saka chishuwo changu kushanda nemumbi wese zvake eh, ari pasi rese pane pamwe pekuti unoona kuti eh, ukasa appreciata kana kuti ukasa acknowledger eh, basa rakaitwa nevamwe eh, mubasa vanenge vachiita ah, zvinenge zvisina kukwana izvozvo saka ichokwadi kuti atungamira atore nzira ndosaka tirimo munzira imomo tikushandisa nzira iyoyo asi akatungamira anonongedzera nzira anonongedzera kwatiri kuenda saka ndine vanhu vandinoda kuti nditaure nezvavo panapa pane the likes of uh, john chibadura mukoma Rinati Dembo, uh, Sister Mtazvida, uh, Mdara Nicholas Zakaria, Mdara Alec Macheso, uh, mukoma Paradzai Messi Eh, vanhu vakabata basa rakati kurei pamafungiro angu nemaonero angu ini eh, pamheno rwatiri kufamba narwo saka vanhu ivavo ndino ndinovakudza chaizvo chaizvo vane zvakawanda zvavakaita ndokakambozomwe munhu achiti tinofunga ma eh, hakusina e, chinyowani chiri kuitika vongu tinogona kuvandudza asi ukazvitarisa e, eh, sungura yakaita kudhara e, eh, the likes of pengaudzokezwa e, basa rakabatwa kare takuvandudza tichizama kutsvagawo eh, patingapinde napo eh, asi eh, takavambirwa chokwadi basa rakavamba kudaro mutambo ndiwo muchita asi wakavamba kare tinovatenda varume vakabata basa mumusiki ndasi musungura iyo yatiri kuridza nhasi hongu varipo vechidiki vari kuita basa yavo eh, hazviri kuti eh, hakuna vechidiki vari kuriita vari vari kuriita sesu kudai so eh, ndinovatenda mm, ini nangu ndogona kuteerera music yevaimbi vese zvavesungura wotonzwa umwe munhu kuti ah, uyu ndiani koyo asi unosatomuzivi zita rake but unonzwa kuti pane paakabata pakapfuma paka pakapfuma varipo zvavo manotarisirana pasi kuti ah, ah, nhingi uya ah, nhingi uya asi ukazvibata ine kuteerera unoona kuzo kuti pane pamwe paakabata pakati pfumeiso panoona kuti nge eh, iwewe pachako usina kufunga kuti ungapasviki wotopashandisa kuti akazvifunga seiwe unoyo saka aiwa ndotenda ndotenda eh, vakomana vakuita basa musungura iro asi kune vamwewo eh, eh, vasati vasanganawo nesu ah, chimboitai musiko patechita basa iro dzimwe nguva mungazotipupurirwo mangwana Alright, uh, toziva kuti kune vamwewo vari kusimukira, kune vamwe vari kumashure kwanguwo, kwete vamwewo vasati vatotanga. Eh, ndingangotaura zvishoma pane experience yandawanawo so far kubva kutanga kwandaita. Uh, ndikatsanangura ndichiti inini maonero andakaita eh, industry yedu yekuimba iyi achisi chinhu chakareruka eh, chinoda munhu ari atori well determined munhu ari well focused eh, kana uchinzwa maore kuti this is something which runs in your blood you have to follow that Press on, press on, press on. Ma obstacles aripo anouya yende eh, magokora vakuisirana magokora muindustry imomo uh, ah, kana kutorerana eh, content chaiyo mwakatodzwa so mwana koite imbwa chitangirwa kwainoperera ichidzokwa nayo uko eh, zvinoitika muindustry izvo zvisakupe eh, kuneta eh, ngazvitokusimbisa ndingati machallenges ma ngaarege kuva anokudzisa kumashure asi ngaavepo kusimbisa kuti uende kumberi follow your heart keep on pressing unosvika chete never backwards but forward ever Music yedu inowanika tiripo pafacebook tiripo payoutube tiripo zvakare eh, facebook page yedu iti senator tishareva ndisikalimit express then youtube eh, its senator tishareva eh, painsta motowana zvakare ipapo its senator tishareva asi kune vanenge vari mudyo makaona kuposta iri mukufamba Takuda kunyatsoona zvakati wandei taya kuti musvike panoita mashows edu tifare tiri nomwe chete eh, vanodawo kuzotibata vanhu vanoda kutibata number dzedu dziripo 0772 eh, 506

Eh, ndinopa kutenda kukuru eh, kune macorporates eh, vari kumirawo nesu ndopa kutenda kukuru zvakare kumaradio stations aiwa ndokutendai muri kutisimudzirawo neairplay ndokutenda zvakare mafanzi edu Eh, vari kutifonera vamwe vanouya kumashows edu vamwe vanoisawo marequest kumaradio stations ndovatenda chose chimwe taiwa musanete kuti tsigira pa ini ndicharamba ndakashinga ndakamira nechikwata cheskyland express eh, tichienda kumberi tichiunza eh, zvitsva isu takati sungura facelift kuva kuti sungura yakavandudzika tinoramba tichiivandudza tichasi tichienda kumberi saka toda kutenda zvakare even eh, nemacritics ava ndokutenda ndokutenda ndimi mafuta ndimi mafuta ndimi fuel yacho yekuti tiende kumberi eh, rambai muripo eh, muchitinyombosa izvozvo zvotibatsira izvozvo tinokasira kusvika patiri kuenda

parwendo rwejeni please please please go and subscribe kuitira kuti usazojambwe makwana nai pachiuya chinyowani uchisangana nacho pachiuya chinyowani uchisangana nacho also subscribe to our channel sine tatichareva uh, eh, youtube channel go and subscribe eh, ticharamba uh, tichikukandiraiwo uh, eh, uchine mukaka ipapapapa uh, link iripo pazasapa link iripo pazasapa just go and subscribe thank you so much